ħanibdew mill-kelma caritas diġa semmejt hija tfisser bil-Latin hija mħabba, love in action. Tajjeb hija jaqda fiħdan il-Knisja Kattolika hija wkoll ehm, organizzazzjoni internazzjonali mhm. ġifiri viċin ħafna fil-Knisja Kattolika, ġifiri hija arm soċjali, waħda mill-arms mhm. soċjali. Mm -hmm Qiegħda f'162 countries fid-dinja. Ovvjament kif tiġi espressa fil-pajjiż partikulari ivarja. Hemm pajjiżi fl-Ewropa, pereżempju, li Caritas hi ffukata f'li tiġbor fondi biss għal proġetti fil-pajjiżi foqra. Hemm pajjiżi fejn Caritas hija involuta, pereżempju, fir-relief jew l-emergency aid. Ok. Fil-fatt, Caritas Malta għandna biċċa element, element minna. Hemm Caritas fej timxi skont il-bżonn soċjali tas-soċjetà li tkun fiha. Eh, F'Malta ila 55 years, ġifiri mhm. kienet twaqfet mill-dioċesi, Imbagħad hija affiljata ma' Caritas Europa u Caritas Internationalis. Forsi f'Malta Caritas hija magħrufa ħafna l-ħidma fil-qasam tal-riabilitazzjoni mid-droga. Ekku. Jiġifieri għax da, da kien kien beda kien hemm Dun Fortunato Mizzi fil-77 għamel ftit snin kienet jorganizza ftit il-ħidma soċjali u mbagħad daħal Monsignor Victor Grek Sorry, fil-77 jider li Monsignor Victor Grek. Għal ħafna nisu, u għakona forsi ġenerazzjoni zaħirat e, ikunu tilfu ftit il-connection, imma l-Monsignor għamel 37 years imexxi din il-ħidma u meta kien beda, ġifiri kien beda jaħdem ma' nis foqra, anka fil-belt, u kol ra realtà, beda jara realtà ta' droga fl-80s Fil-fatt kienu kkritikaw ħafna dak iż-żmien għax joqgħod isemmi d-droga, imma kien hemm anke grupp ta' żgħażagħ dak iż-żmien kien hemm l-eroina. Kien profetiku kien qed jara li di ġejja wave ta' ta' problemi kbar li kienu talbuh l-għajnuna u kien beda jissettja daw il-servizzi daw il-komunitajiet terapewtiċi Eh, forsi l-iktar wieħed famuż huwa l-programm ta' San Blas ġew ħażebbuk. Tajjeb, jiġifieri. Eh, Walter Mikallef kellu songu San Blas familjari minn Għassi biex waħda. San Blas, eħe, eh, ovvjament Malta mill bajja ta' San Blas u koll. Le, le, le, ma mux fuq, le, le, le, kienet fuq xaħat li jiprofa jirkupra minn droga. Yes, ġviri, San Blas jilu miftuħ minn 1989. Mien xejn, minn xejn, vera song sabiħ. Ekku.
Tismaħħa jew le. Bat ma tisma' għaliex qed naħseb nistgħu ndoqqu. Nagħmlu l-link.
Tismu bat nisma' nisma' naqra. U laqas ċert jekk qatt smajta jiena, ġifieri thank you li tajli. Min xejn jkun qed eh, jitkellem fuq id-droga. Jkun qed jitkellem fuq l-eroina. Eħe, ġifieri mela għandek ħidma kbira dejja fil-qasam ta' droga. Tajjeb, ġifieri eh, għandna ċentru għall-adulti, għall-irġiel, għall-nisa, eh, għan-nies li ġejjin mill-ħabs Ukoll sentej ilu anke b'kollaborazzjoni mal-Gvern ftaħna ċentru state of the art, naħseb world class, għall-adoloxxenti bi problemi ta' droga. Dak tal-Ibwar. Dak tal-Ibwar, jiġifieri jiena dort għamilt sentejn il-Kanada, dort ħafna servizzi. X'għamlu state of the art? State of the art naħseb anke adottajna numru ta' approaches terapewtiċi, jiġifieri wieħed minnhom huwa seven challenges kien żviluppa l-Amerika. u l-ieħor ibbażat fuq attachment u regulation. L-ambjent fiżiku huwa sabiħ ħafna, l-ambjent fiżiku għax inti fejn tkun qed toqgħod li jtik dinjità kbira hija parti minn. Jiena r-render biss kont rajt, dawk huma r-ritratti tal-ibwar. Eżatt, eżatt, dawk huwa kif inhu, kif inhu, kif inhu llum. Jiġifieri l-ambjent fiżiku huwa importanti wkoll. Min joqgħod ġewwa tal-Gwar. Hemmhekk hemm residenti, ġifieri bħalissa għandna seba' residenti. L-average age hija 15, 16. Ovvjament da ċentru jagħti wkoll għajnuna fil-komunità, ġifieri għandna wkoll xi 50 adoloxxenti ieħor u l-familja tiegħu li jkunu qed jiġu għal sessions one to one jew gruppi jew jiġu għal gruppi filgħaxija jew l-attivitajiet u sapport lill-familji tagħhom. Sewwa.
Però huwa world class, jiġifieri wiċċ minn quddiem ngħidha. Tella' l-video waqt li qed jispjega Mattew. Eżatt, proset. Barra l-ambjent fiżiku Ovvjament hija t-terapija li tiġi provduta l-istaff bħal dejjem bħal istaff kollu tal-Caritas bħafna mħabba. Ir-residenti għalfej eh, ikunu qegħdin hemmhekk qed ifittxu lajnuna. Eh, eh, ġarment ikunu hemm jekk inti ta' 15 jew ta' 16 għandek bżonn tinqala mill-ambjent tiegħek għal ċertu tul mhm. anka l-sena għax ikun hemm problemi serjissimi. Pero thank God hawn dan il-post. Jiena meta ġejt mill-Kanada fit-2004 u anke qabel jiġifieri kienu hemm dawn l-adoloxxenti bi problemi soċjali kbar li forsi jibdew jibdu jiksru difrihom mal-liġi. Għal xi raġuni l-familji tagħhom tilfu l-kontroll jew m'għandhomx familja. Qed daħlu diġa fid-droga pjuttost b'ċertu saħħa. U dawk kienu jispiċċaw jew imbagħad eventually meta jkollhom 14 jiġu mresqa xieġu beyond the criminal age għaw li jistaw jitresqu jinżammu l-ħabs, jew jiġu rekaverati Mount Carmel li mumiex l-ambjenti tajbin għal-jom, u kienem gap kbira fis-servizzi. Dawn huwa xorta zazah li għandhom problema ta' dipendenza u abbuż ta' droga, pero maħħom ikunem ħafna affarijiet oħra. U kemm għad li hemm residenti? Bħalissa hemm seba', jiġifieri. Ah. Inħoss li għandkom bżonn ħafna iktar minn dawn id-djar jien. Ehm, issa, jien naħseb kull, kull min għandu bżonn konna qed nirnexxilna naqduh għax inti ehm, għal residential ehm, u ħafna tiġrilhom ħafna li daħlu dejqu jew qabżu l-lajm mod ikraħu kellhom jiefu għal xi żmien jew jitwaqfu ma maġġoranza tagħhom jerġgħu jiġu u mbagħad jiġu b'motivation ġdida. Però hemm realtà li wkoll hemm referrals li jiġu mis-sistema tal-ġudizzjarji u anke jista' jkun mis-sewma ħabs, anke mis-saħħa mentali. Ovvjament hemm min jiġi għax jagħmel jitlob hu, ġifieri, kellna xi ħadd li bagħtilna fuq Facebook għandi bżonn l-għajnuna. Jiġifieri għandek numru minnhom li jiġu wkoll diġà Kellhom element fejn s-soċjetà qaltilhom stop għax missew mal-ħabs jew missew ma' Mount Carmel, imma għandhom option, huwa xorta volontarju, jiġifieri imma għandhom option fejn imorru li li hu post li jilqagħhom b'ħafna mħabba, li jifhimhom, li għandhom post fejn jesprimu l-uġigħ tagħhom b'mod san u u jaħdmu fuqhom infushom. Però hija realtà li dik l-età għandek ħafna referrals li jkunu mandated li jisma' għandek option jew tmur il-ħabs jew tmur programm jew isma' jekk inti tagħmel dal-programm aħna nistgħu nirrilaxxawk. X'inhu l-proċess tal-programm? La darba jiena pereżempju dħalt hemmhekk bħala residenti. Eħe, jiġifieri l-ewwel hemm assessment, hemm evaluation biex bniedem jista' jkun morna narawh pereżempju anke anke l-juvenile prison li għandna, il-course nispjegawlu jkollhom ħafna mistoqsijiet x'inhu dal dal dal-imbierek programm u x'inhuma r-regoli u xi x'ikunu qed jagħmlu. Għax ovvjament ma tistax iġġiegħel bniedem jagħmlu l-programm, jekk inti bniedem, bagħtu mit-triq il-maġistrat qallu trid tmur hemm bilfors u dan ma jridx ikun hemm. ġieli jispiċċa jweġġa' lilu nnifsu, jweġġa' lil oħrajn u mhux mhux mhux healthy. It's not a, a secure unit, jiġifieri inti ma tinqafilx under lock and key ġo dal-post. Jiġifieri jekk bniem irid jitlaq, ġort għandu l-libertà li jitlaq, però jekk pereżempju dana miss mal-ħabs u morna narawh qed nispjegawlu jgħidilni iva jiena nixtieq niġi, tkellmu mal-maġistrat u jgħid isma' jtih il-prison leave jew jew jtih il-bail biex jiġi għandna. u mbagħad hemmhekk isir, hemmhekk hemm hemm struttura fil-ġurnata, timetable ta' kif jimxi jibda bl-isports, mbagħad il-breakfast, mbagħad ikun hemm l-iskola, imma l-iskola hija adattata ġifieri hemm agribusiness, media, adventure sports, hospitality, ġifieri ħafna mill-iskola hija applikata Jiġifieri hemm il-ġonna, hemm l-għelieqi, hemm għandna Media Lab sabiħ ħafna. Ġifieri f'nofsinhar ta' filgħodu ovvjament, speċjalment jekk ikunu fl-età ta' tal-iskola jkollhom l-iskola. U mbagħad jippreparaw l-ikel, jieklu flimkien, ikollhom gruppi terapewtiċi. Ikun hemm minnhom li jkollhom impjieg? One to one.
Fl-aħħar fażijiet Speċjalment jkollna min jagħlaq l-18 pereżempju meta jasal biex joħroġ. Imbagħad ngħinuhom ukoll biex isibu xogħol. Id-demografika hija sa 18-il sena? Ġeneralment qed nitkellmu bejn qisu 14 to 18. Average age is 16 qisu, you know, ġifieri dawn qabel kienu jispiċċaw fil-programmi mal-adulti. L-average age tal-programmi tal-adulti tiela', nistgħu nitkellmu fuq iktar tard ukoll, ma kinux jiffitjaw. Ġifieri daw il-programmi tal-adulti għandhom ħafna iktar ċertu regoli, ċertu strettezza u daw jibdew jiksruhom left, right and center, jispiċċaw jitkeċċew, ma kienx jiffitja, jiltaqgħu ma' nies li huma kbar minnhom li jħajruhom xi kultant forsi flok flok jgħinuhom iħajruhom għax daw ikunu interessati għax għadha tibda din il-ħajja tagħhom. tal-addiction, ġifiri għalhekk kellem bżonn eh, programm speċjalizzat. Mm, mm, eh, mm. Hemm gruppi ta' terapija, gruppi ta' terapija individwali, gruppi għal-familja, eh, family therapy. Ehm, ovvjament l-sports u l-extracurricular huwa parti ġifiri jina jiġin f'moħħi zazuħ per eżempju li beda jħuħsib il-papri u rada l-fellus jitwilet għaw minn ġol bajda fint l-eċitament li kellu L-ieħor li qed jieħu ħsieb lil din roqgħa pjanti basal jew patata, qed jieħu ħsiebhom qed jarhom jikbru. Hemm ħafna training dil dal-adventure therapy, ġifieri kif milux għamlu you may camping. Jienu ħadu l-backpacks, telqu bil-mixi, u kkampjaw, ħadu ħsieb l-ikel, ġifieri off the grid. Tajjem, jumej ma ħaslux naħseb. Imma qed iduqu fimt hemm iġiri fil-ħodu jew jew jew l-sports fil-ħodu qed iduqu lifestyle. Ehm, u lan xinu, ma anzi ħansaqsik il-programm kemm idum. Dan huwa sena.
Sena, ġifieri jekk jiena tħalt illum għandi għandi sena nipparteċipa f'dan il-programm. Eżatt, eżatt. Tul dan is-sena l-għanijiet tagħkom bħala Caritas mar-resident x'inhuma? Ara, viżavi s-sustanza vis-à-vis sustanza, wieħed l-ewwel jifhem x'inhi r-role tas-sustanza fil-ħajja tiegħu. Tajjeb, jiġifieri anke da Seven Challenges programme hekk jibda, let's have a very honest conversation, x'inhuma l-vantaġġi ta' din is-sustanza f'ħajtek u x'inhuma l-iżvantaġġi. U jekk intix lest tagħmel għażla li tgħix mingħajrhom jew le. tajjeb, ġifieri fl-adoloxxenta li li jkollhom il-power u l-kontroll fil-ħajja tagħhom huwa vera importanti, ġifieri aħna nakkumpanjahom f'dal-proċess. Il-valur tagħna hija li ngħixu l-ħajja mingħajr id-droga. Tajjeb, ġifieri dak huwa l-position tagħna, però din mhux imposta, din hija qed ikollna konverżazzjoni ma' daż-żgħażagħ biex jagħmlu eventually l-għażliet tagħhom. Kien hemm min qalilni isma' jien ħa nieqaf għax jien għadni nħobbha wisq id-droga, bil-konsegwenzi kollha li għandha f'ħajti, jien mhux lest ngħix mingħajrha. Kif tipproċessaha inti ħaġa bħal dik? Tifhimha?
Ġifieri ovvjament ikun hemm mix ta' uġigħ għax inti tara l-potenzjal tal-persuna tidbiel quddiem għajnejk. Di jgħaddu minnha l-ġenituri fejn ikun hemm ġenituri. Li tara li ibnek qed jagħmel dawn l-għażliet li qed ikissruh. Hija pjaga kbira, pjaga kbira. Però hemm rispett assolut għal-libertà tal-persuna. Ah. Aħna xogħolna nagħmlu għax inti hemm valur kbir, għax il-karita hija mibnija fuq dal-prinċipju ta' dinjità u solidarjetà, imma ħalli ma għax aħna naraw valur kbir fil-persuna, xogħolna huwa li nagħtu the best.
Mela, tlaqna?